Mipa, Thir chi hmanga ei zawng hian nia kan kalna te hi maw? Musalman, Muslim an nia, ninah hianin kan bawng salei te thin te an nia chaw kan ei dawn a, hei motor pakhat pahnih hi an nei bawk a, hei helama hi plastic te bottle te, hei khi lamah khi thir. Tichuan hei hemi inah hian an khawsa a, vai ho hi chu maw tihian in chhet deuhah hian an khawsa a, pawisa hi an nei chen zel a nih chu maw. Chuanin he lam hi kan en leh anga, hei an thuk an mei chhemna tur a nia. Hei hetiang laiah hianin thing an rawn lang a, hetah hianin bel an chhuang anga. Tihian a al a al zawng zawng kha dar lo in hei tlem in an zuk ti khuar deuh a a awih a zuk awih thla deuh a ni maw a bul a eng loh hi a mau rawlh thlak na tur hi tihian in a sa tha em em a a chhung zawng zawng hi hlum in tihian an zut vek a chhung te a pawn te hlum in an zut vek a umm enge ahh mei alh kal darh tur kha tihian-- A veng a a sa tha thei em em a ni maw heng hi hei an tap chak pangai mizo tap chak ang kha chu ni lo deuh a ni maw chuanin hei an tui tui hi an filter ve a an tui hi iron hi a tam em em a chuvang chuanin hei tihian tui an filter balu te leh mai hawl tih vel hmangin tihian an filter a he lam hi chuan bathroom te leh-- Thil dang tian vai ho hi chuan kawtah hian thleng hi an sil mai zel a maw an in kawt hi thleng silna hi a ni mai zel a chuan he lampang hi an in chhung teh an in chhung hi chu kan lut lo vang umm an in chhung pawh an ti fel fai tha khawp mai vawiin tlai chu vai inah vai bawngsak an ei turin kan chhungin kan kal a ni.
Hei hetlam an in tlawm mek a an in tlawm mek a keini pawnah hei kim kim a motor khalh ka veng a chuanin an veng vel hi an thlir thlawk thlawk hetiang lai an awmna lai vel hi-- Musulman veng hrim hrim ania tiang lai vel hi Muslim ho veng bik maw saw tiang lai chuanin bawng kalna te a awm a bawng kalna han tih la hotel bawng bawng zawrhna hotel maw bawng sa zawrhna hotel te a awm a tiang vai ho hi chuanin fencing hi an ngaipawimawh a. An ram chin chhinchhiahna atan hian in an hung khawp zel a ni maw? A hungna tur a hungna siam thei lo pawhin ti hian rangva tal ten pal tal te hian e eng nge aw tiang hian pal te pingin pingin eh phelsep tal te pawh hian in an hung hram hram thin a an ngaipawimawh em em a. fencing hi hei an ni pawh ti hian umm cement in maw a an hung khup a gate a awm bawk a hei hi bawng ek fak a nih hi
hei hi bawng ek fak a nia khu a chhungah khuan phelsep phelsep an dah a a chhungah khuan maw bawng ek leh.

mau hi ni mai a maw mau hei felsiap a chhungah hian an thun a kan lehna te in kan lehna in neitu te neitu u te inah kan va leng ve leh a hei hei an neitu pa nia hete hi an pa te ho te aww .
Heta hi an bono. Chuta chuan kan ei dan lo. Hmeiah kuh vakhe dah chiah rah beh che mah hian kuh vakhe a thiam khawp mai. Enge Mizo ang hianin.

Hei ti hian maw an chaw chaw kan ei dawn a ti a chaw hian han phawrh lawk a vai chaw hi chu the lo chi hi a ni lo an phawrh lawk a ti khan a the thut zel hi maw bawng sa nen kan ei dawn hei chaw ei min lo siam sak atia hian chaw an khawrh a kya kya hai ye cham nan a dal umm dal te a nia. Chutney, papawr, chuan bawng sa hi bowl ah mi pakhat ei tur rek rek te hi tial an ti diat diat bawk a, chaw eitur min lo siam sak a kan ei dawn a ni.
Heng hi a la nghah naka video kal vang a lang a, chaw kan ei dawn hnai a, naupang te hei chhuat ah chaw eh khum ah chaw ei rawh se an tia naupang te hi, a inkhawhhrun awm ang reng a.

Rawn han ei teuh ang a, tawk kan ei phawt ang a, chaw inkham ah kan rawn lang leh ang. Hei an unaute hmun dang ami te an rawn kal ve bawk a, an thianawm ami an unaute maw tiang. Emi hian ngai pawimawh thiam tawp a, hei kan ei kha man mahni tun an ei ve tan dawn chiah a, mi hi an ngai pawimawh thiam tawp a ni, chu maw tiang ring lo mi kan ti mai mai kan hmu englo em em deuh, mi hi an zah thiam em em a ni.

umm an kal liam ta a keini pawh ti khan kan hmu thei a kan haw thei a kan hmu kan hmu thei nghal awle in zavaiin mutui vek uleh.